ki te whare i whakaarahia i roto i te pā tūwatawata o ngā tūmanako o rātou mā. Kei konā i Māero ko Rāniera, otirā kei konā i tātou i te pō nei, kei Hoani Waititi Marae, e pāho mataora atu ana ki a koutou katoa, ā, ki te whakanui i ngā kaiwhiwhi karahipi o Ngā Manu Pīrere nō Te Kōhanga Reo mō te tau 2023. Ko ngā karahipi, ā, ka rima, ā, ngā momo karahipi ka tukuna, ā, ki ngā huanui o tā tātou kaupapa. Ka kīia ēnei he manu pīrere, ko tā tātou karahipi wāhanga tuatahi, ko ngā kete harakeke, ko ngā undergraduates. Āe, kia ora. Ko te tohu tuarua e tukuna ana ki ngā kaiwhiwhi karahipi, ko ngā kete kōnae, nā, ko ngā trades training scholarships tēnā. Ka whai atu ko ngā kete kiekie mō rātou kua paku eke ki tētahi taumata tiketike, ka kīia he postgraduate. Ko te tohu tuawhā ka tukuna i te pō nei ko ngā Masters Scholarships e kīia ana ko ngā kete pīnga. Ā, ko tā tātou karahipi nui taioreore, kua tāpaengia te ingoa o Tā Hēmi Hēnare, arā, ki tērā kua eke ki te taumata o te PHD, te kete whakairo. Haramai tētahi āhua. Heoi anō i te whānau, i mua i tō tātou ruku atu, ā, ki te hoatu, ki te whakapuaki i ngā kaiwhiti karahipi mō te tau 2023, kua waimarie tātou i te pō nei, ā, i te taenga mai a tētahi tino rangatira he wīwī Nāti, he whanokē, ā, e te iwi, kia titiro ake tātou, kia tūtaki ake tātou, ā, ki te kaikōrero o te wā nei, ki a Te Ao Rerewhi whai rangi.
Hai, tēnā rā tātou, uh, ko Marotiri te maunga, ko Mangahauini te awa, uh, ko Pākirikiri te marae, ko Te Hono ki Rarotonga te whare tīpuna. Ko Ngāti Porou te iwi, ā, ko Te Whānau-a-Ruataupare te hapū. Ko Te Aorere Tūwhakairiora Pēwhairangi tōku ingoa. Ā, ahakoa nō te ākau o Tokomaru i te Tai Rāwhiti, i tipu mai au i Te Papaioea. Ā, ko Mana Tamariki taku kōhanga reo, taku kura kaupapa Māori me taku wharekura. I toko ake te whakaaro i Te Matatini, ā, i Te Matatini te nuinga o te iwi Māori, ā, tātou whakanui ana, i te ao kapa haka. Engari i Te Tai Rāwhiti tonu ōku whakaaro. Ko taku ākau ko Tokomaru i tētahi taha ko te piriti i Hikuwai i horo ki roto i te te awa o Hikuwai, i tētahi atu taha ko te State Highway 35 i horo ki te awa o o Mangahauini nō reira i motu i noho motu a Tokomaru mō ngā wiki e rima pea. Me tāku i kite ai Karekau he tangata i tae atu ki te whakapāho i ngā kōrero, ā, āku nei ko te whakaaro out of sight, out of mind, kāore i kitea, kāore i rangona ngā auē me ngā taumaha i pīkauria ki runga ki tērā kāinga ōku. Bertha Morena,

Karekau aku um aku pūkenga practical me kī, aku pūkenga ringa rehe, ka raumoe o te hanga piriti, ka raumoe o te hanga rori, uh, engari ko tāku ka taea uh, mā roto mai aku akoranga i Whakaata Māori, uh, i te kāea, uh, me ngā pae pāpori ka taea au te whakapāho um, i tērā kaupapa, i ērā kaupapa kei te kāinga. Me te aha, mā te kitea, mā te rangona, ka tau iho ko te tautoko me ngā rauemi e tika ana hei hāpai i tērā iwi o
Waikato.

Almost a Rua Tōrea. rangi te maunga, ko wai aku te awa. Another day done. Where's Api, man? Ko te kaupapa o tērā hīkoi ko māuiui whenua, māuiui tangata. I kite ake, nā ngā pānga o ngā māuiuitanga ki te whenua, ki ngā awa, ki ngā moana, ki te taiao, kua pā mai ki a tātou. Pēnei i tāu i kī ai mō te kōhanga reo o te ao tāwarirangi, me te kura kaupapa hoki kei Tokomaru, Kei te taha o te awa o Mangahauini, kua tata horo te whenua, ākuanei ka horo hoki te kura ki roto i te awa o Mangahauini. Nō reira, koirā, ehara ko te whakakōrero i ngā pānga ki a tātou te tangata anake, engari i taku tipuranga i te kōhanga reo i te Kura Kaupapa, ka ako ko te taiao o tātou tuakana, ko Tāne tērā, ko Tangaroa tērā, ko wai, ko wai. Nō reira, ko tāku, he āta whakakōrero, i ngā taumaha o te tangata, he whakakōrero hoki i ngā pānga ki te taiao, ngā awa, ngā rākau, ngā mea kāore e whai reo. Ki tāku e kite nei kua whai reo i ngā, i ngā wiki tata nei nā te mea ko Papatuanuku tērā, ko Tāwhirimātea tērā e āta āki ana i a tātou te tangata. Akuni he tohu ki a tātou ko te oranga Ki tua, ko te hoki anō ki te ao Māori, ki te reo Māori, ki te tikanga Māori, ki te taiao Māori. Nā te mea ko te kōrero, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Kua waru ngā waipuketanga ināianei, me tīni ā tātou mahi. ā tātou ritenga me ā tātou tikanga. I waimarie i te wiki kotahi i runga o TikTok me Instagram, e iwa miriona ngā tāngata i kite i te kaupapa rā, ka mutu 116 mano. tārai kohia. Ā, ka hoki au ki, ki te tira i tukuna te pūtea, ka kī au ki a rātou, ā, kei a koutou te pūtea, kore, engari korero mai o koutou whakaaro. Ā, ko tā rātou, mo te wāhanga ki te immediate response, kua tutuki tērā. Kua, kua mutu te wāhanga ki te, ki te whakaora ohotata i a rātou anō. Engari ko te long term response, Me te aha he Māori tērā. Kāore te Māori e whakaaro mō āpōpō, mō ā tērā tau, engari ka whakaaro kē mō te reanga e whai mai ana, me ngā reanga tekau e whai mai ana. Nō reira, ko tētahi o ngā whakaaro i puta ake, ko te whakatū karahupi mō ngā tamariki kei runga i te 35 e noho ana, ka tukuna rātou ki ngā whare wānanga e pai ai tā rātou ako i ngā mea pēnei i te civil engineering, Mō te tūpono, ka hinga te piriti, kua mōhio ngā mea o te kāinga ki te āta hanga anō i te piriti. Ka horo te rori, kua mōhio rātou ki te hanga i te rori. Tērā i te tae mai a te Pākehā, a wai atu, nō waho atu, ki te āta tohutohu i a mātou o Ngāti Porou, ā, me aha mātou. Ko tētahi atu whakaaro ko te whakatū karahipi mō ngā tamariki kia ako ki te taraiwa waka topatopa, nā te mea i te noho motutanga o, a, o Tokomaru, i, i rere, i whakarere mai rātou i ngā rauemi, i ngā supplies i hiahiatia e te, e te iwi rā. Nā, ka mahara ake rātou, ko te painga atu kia noho mai tētahi waka topatopa ki konei me tētahi kaitaraiwa i tērā waka topatopa mō te tūpono Ā, ko, ko mea kuia, ko me koroua kei ngā puke e noho ana, kua noho motu rātou, ā, ka whakarere atu i ngā, i ngā kai. Ā, nō reira kua, ā, koira tētahi o ngā whakaaro, ko te whakarite i te reanga e whai mai nei, ā, mō te wā ka tūpono mai a Tāwhirimātea anō. E, e kī nei ngā kaipūtaiao, Ngā extreme weather events um, ka more frequent. Nō reira, ka rite mm. tonu te... Kua, kua waru ngā wā tāku i rongo ai, kua waipukehia a uh, Uawa Nui a Rua Matua. Uh, nō reira, me takatū te iwi. Uh, te iwi o Ngāti Porou me ngā iwi katoa ki te āta whakariterite ā, ki te āta whakaako i ngā pūkenga ki ngā uri whakatipu e pai ai tā tātou hoki atu i tēnei mea te mana motuhake, i tēnei mea te tino rangatiratanga me ngā pūkenga katoa kei roto kei a tātou kei te iwi Māori, ā, te whakatinanatanga o tā te kōhanga reo te kura kaupapa, ā, e āki nei.
E te whānau, kua tae te wā i puta i a māua ko Rāniera ngā ingoa o ngā kaiwhiwhi karahipi mō ngā kete harakeke. Nā, anei te whakamārāma o tēnei tohu. E tohu ana tēnei karahipi i tā te kaiwhiwhi whai i te mātauranga me ngā pukenga e tutuki ai āna mahi. Me tika te tū kia matomato ai te tipu o te kaiwhiwhi, otirā, kia whiria te taura here tangata kei tāwekoweko kei motu. Nā 16 katoa ngā karahipi e taea ana e tēnā me tēnā manu pīrere, otirā, waimarie e tātou kua 16 ngā kaiwhiwhi i tēnei tau, ūrō, ka rawe, ā, otirā, i ia kaiwhiwhi karahipi ka riro i a rātou te 1,000 tara. Ko tā tātou kaiwhakawhiwhi tuatahi o te pō nei, i waimarie, ko Andy Bristow, nō te Kōhanga Reo o Whirinaki, ā, kua whai ia i te tohu mātauranga whakapakari tino rangatiratanga, ā, me mihi tēnei tohu me ngā mahi kua oti, kua tutuki i roto i ngā tau kua eke tēnei tohu ki tētahi tohu paetahi. Hūrō! Hūrō! Tēnā, tēnā koe e Andy. Āe, ko Haereata Berryman, te kaiwhiwhi karahipi, Ā, whai muri mai i a Andy, nō Te Kōhanga Reo o Te Kauri Marae, ā, kei Te Wānanga Takiura o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa ia e ako ana i te paetahi ako Kura Kaupapa Māori. Tēnā koe haere ata. Ā, whai muri atu ko tētahi o ngā hua o Te Kōhanga Reo o Ōkaihau, ā, ko Wairere Cook Lawrence, ā, e whai nei i tētahi tohu paetahi ā, ki te ture, ā, ki ngā mahi pakihi anō hoki kei Te Whare Wānanga Technology o Tāmaki. Nō Te Kāhui Kōhanga Reo nō roto mai o Pōneke Te Whanganui-a-Tara ko Viva May Hammond, nā, kei Te Whare Wānanga o Waikato a Viva, e whai ana i te Māori and Indigenous Studies, Kaupapa Māori Psychology. Lutetia Hema, nō Te Kōhanga Reo o Mātaatua ki Māngere, ā, e whai hoki ana ia i te tohu mātauranga whakapakari tino rangatiratanga hei kaiako ki roto i ō tātou kōhanga reo. Tēnā koe e hoa.
Nā, nō Te Kōhanga Reo o Te Koutu, nō roto mai o Te Arawa, nō Rotorua, a ko Maringi James, nā, kei Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau ia, Auckland University, e whai ana i te Conjoint in Law and the Bachelor of Arts, majoring in Māori Studies and History. Hara mai tētahi āhua. Tū, Korōria Melody Koia, ā, nō Ruru te tupuna kōhanga reo, ā, e whai hoki ana ia ā, i te tohu kia whakawhiwhia ia ki te tūranga kaiako i roto i ō tātou kōhanga reo, arā, ko te Tohu Mātauranga Whakapakari Tino Rangatiratanga. Kia ora. Nō Te Kōhanga Reo o Te Ōrongopai ko Te Ao Leach. Nā, kei Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau a Te Ao, ā, kei Auckland University e whai ana i te Conjoint Bachelor in Law and Commerce. Gosh. Ēnei kaupapa he nui kē, he nui kē. Katarina Mahutoto, ā, nō Te Kōhanga Reo o Te Wiri, ā, e whai nei i te tohu whakapakari whakawhanake i te iwi Māori, ā, kei te whare wānanga o Tāmaki ia e ako ana. Nā, ka huri ki tētahi o ngā titi raukura o Hoani Waititi Marae, ā, nō te kōhanga reo o Ki a Ngāwari, nō konei, nō Hoani Waititi Marae ko Te Aorangi Kōwhai Morini, ā, kei te whare wānanga o Waikato a Te Aorangi e ako ana i te Bachelor of Social Science. Ā, ko tētahi hua o te kōhanga reo o Te Teko, ā, e mau nei tētahi ingoa rongonui o taua takiwā, ā, ko Anahera Moses tērā, ā, kāre kore he hononga ki te kuia ki a Mere, ā, e whai hoki ana ia i te tohu whakapakari, ā, tino rangatiratanga hei kaiako i roto i ō tātou kōhanga reo. Kia ora. No Te Kōhanga Reo o Te Uru Karaka, ko Huriana Nikora. Na, kei te, uh, kei te kōhanga reo, kei te tari matua o, o te kōhanga reo ia e ako ana, e whai ana i te tohu mātauranga whakapakari tino rangatiratanga. Kia huri atu tātou ki a uh, Joel Patuwai, o te kōhanga reo o te tīmatanga, uh, e whai nei i tana tohu paetahi uh, ki te whare wānanga o Tāmaki. Tēnā koe Joel.
Nā, nō te Kōhanga Reo o Ōtawhiwhi, ko Rangikapunga Toto Sydney, kei te Kōhanga Reo National Trust, katoa te nuinga o ēnei tohu paetahi e whai ana ai te tohu whakapakari me te mihi nui ki tērā, te tohu mātaurangi, mātauranga whakapakari tino rangatiratanga. He pēnei anō te whai a Himiona Wilson, nō Manaaki Ngā Tamariki te kōhanga reo, ā, me te pai hoki o te kite o te mātotoru o ngā kaitono e kuhu nei ki ō tātou kōhanga reo hei kaiako. Kia ora, tēnā koutou, he otirā, ko te kaiwhiwhi karahipi whakamutunga mō tēnei wāhanga, ko Sean Woon, mō te kōhanga reo o Te Rākatō, nā, kei te Wānanga Takiura o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa ia e ako ana i te paetahi Ako Kura Kaupapa Māori. E te whānau, koutou ngā tauira kaha e kaha nei ki te whai i te mātauranga o te Tohu Paetahi, tēnā rawa atu koutou. Otirā e te whānau, kua whakaritea mai tētahi paku kiriata e whakarākei ana i ngā kare-ā-roto, i ngā kupu harihari, i ngā kupu ngahau a tēnā me tēnā manu pīrere mō te wā i a rātou i te kōhanga reo. Kia titiro ake tātou. Mā te huruhuru ka rere te manu, heoi anō, me hoki ki ōna mata, e rere atu ai te manu ki tōna anamata. E whai ake nei ko ētahi o ngā kupu whakarākei kua puta i ā tātou manu pīrere ngā kete harakeke mō te wā i a rātou i te kōhanga reo. Te tūāpapa o tōku ao Māori. He tupuranga. Ātaahua. Tūmiki. Meinga, meinga.
Hihiri. Hura, ti. Uatau. Angitu.
Whanau.
Atawhai.
Kei whea mai era kupu whakarakei e hoa ma e mihi ana ki a koutou. Tuku mana, tuku ora, tuku iho. Tihei mauri nuku, tihei mauri rangi, tihei. Mauri ora.
Mauri ora. Mauri ora.
Mauri ora. Mauri ora. He mauri ora.
He mauri ora.
He mauri ora. Mauri ora. Mauri ora. Mauri ora.
Kei aku manu pīrere o te tohu paetahi tēnā koutou katoa. Mm. Nā e te whānau kia mōhio noa koutou, ko tētahi kaupapa e kaha whai nei tātou i te pō nei ko te kaupapa o Matariki Kāinga hoki ia. Nā, kua tīpakona ētahi o ngā manu pīrere, nō ngā wāhanga rerekē, nō ngā tohu rerekē, hei whakakanohi i ngā mahi nui e oti ana i ēnei tauira i te whare wānanga. Nā reira, kia titiro ake tātou ki te kiriata o te ao rangi kōwhai.
Ka tū au ki te teiteitanga o taku maunga whakarongo kōrero o Maunga Tautari, ka kai aku kamo i ngā wai tukukiru o ōku mākutua tūpuna o te awa o Waikato, e hīrere atu ana ki taku whakaāiotanga ki ngā whāruarua o Piaere, e tū mai rā taku whare kōrero a Te Oro, puta mai te kōrero Waikato Horopounamu, tēnei, ko Tainui waka te tū ake nei, tēnei, a Ngāti Hauā, te mihi atu nei. Ā, ko Te Aorangi Kōwhai tōku ingoa. I tipu ake au i te uru o Tāmaki, ā, i kuraina au ki te kōhanga reo o Kia Ngāwari me ā, Te Kōtuku. I waimaria ahau ki taku reo Māori, ki aku tikanga Māori, ā, ki aku hoa haere, nā te kōhanga reo mātou i piri ai, ā, mā Te Aho Matua, mā te reo mātou. e ora ai. Ā, kei Kirikiriroa ahau e noho ana i tēnei wā, ā, e ako ana ki Te Whare Wānanga o Waikato i te ara o te hinengaro, arā, ko te Psychology, Te Reo Māori, me te Kaupapa Māori Psychology. Ā, heoi anō, he mahi anō tāku ki te taha, ko te noho tahi ki ngā rangatahi o roto mai i a Aotearoa, he Āwhina i a rātou ki te taha hinengaro, ā, ki ngā āhuatanga o te mauritau, o te nohopuku, ā, te whātoro i te tinana, ā, ko tātou he haere ki ētahi wāhi pēnei i Te Moana, i te ngahere ki reira mātou, ā, whakatau ai i te mauri o te rangatahi. He shout out tēnei ki te Kōhanga Reo o Kia Ngāwari rāua ko te Kōhanga Reo o Te Kōtuku, ko taku shout out ki a Whaea Ana, kei konei tonu ia e tautoko ana i au, ahakoa te aha, e mihi hoki ana ki Te Kōhanga Reo mō ēnei pūtea.
Kāti, e te whānau, kua tutuki te wāhanga ki tā tātou Karahipi tuatahi o te pō nei, ā, ko ngā kete harakeke ēnā. Kia ora.
Tēnā koutou katoa. Ā, i te nui o ngā mahi e, e mahi nei koutou i ngā whare wānanga puta noa i te motu, tēnā koutou katoa. Nā, e te whānau, ā, kei whakamā ahau, otirā māua ko taku hoa, inarā, ā, nō tērā wiki tonu noho tahi ai au ki taku hoa pūmau, ki te āta kōrero ki a ia mō ngā mahi kua oti i a ia, ā, i ngā tau, Heoi anō, kotahi te kaupapa matua i tino arongia e tāua, e māua i tēnei uiui. Nā, ko tana whakatutuki i te toa, i te tohu kaitātaki wahine o te motu mō Te Matatini 2023. Kei whakamā ia, heoi anō, koirā te mahi a te hoa pūmau, he whakapoapoa, he whakapuāwai. Nā reira e te whānau kia titiro ake tātou ki te uiui a tēnei manu pīrere, a te ngāwari Wright. E hoa ma. Kua waimari e tātou i te pō nei, uh, kua tae mai taku hoa pūmau ki te kōrero ki a tātou. Uh, mō ētahi o ana mahi i roto i te kaupapa o te kōhanga reo, o tira o ana mahi whānui i roto i ngā kaupapa Māori maha. Ā, kei taku hoa pūmau, nau mai, haere mai ki te pae angitu. Ā, me tīmata pea ki tō ingoa, ko wai koe, nō hea koe, ā, ko wai hoki te ingoa o tō kōhanga reo? Uh, kia ora e te whānau, ko Te Ngāwari Wright tōku ingoa, he uri au nō Ngāruahine, nō Te Arawa whānui hoki. Um, ko te kohanga reo, ko taku kohanga reo ko, uh, oh, i, i I ahau i Te Kohanga, ko a Te Kohanga Reo o Utuhina, engari ko Tarewa Pounamu ināianei. Ae, kia ora. Me te aha, um, koutou kāre i te mōhio ki a Tarewa Pounamu te kōhanga reo. E whakahaerehia ana tēnei kōhanga reo e te iwi tonu o Ngāti Whakaue, a te iwi e haka nei a te ngāwari. A, nā reira, e mihi ana ki tērā āhuatanga me te, uh, me te pūmau tonu o te noho ki, ki roto i o iwi maha, Tētahi o aua, o aua iwi ko Ngāti Whakaue. Nā, tēnā, um, kōrerohia mai ētahi o ngā mahara no te wā i a koe i te kōhanga. Ahakoa uh, te roa o te wā, uh, no tō noho atu ki te kōhanga reo, mehemea he mahara au, tēnā, kōrerohia mai.
Uh, hara i te mea he nui aku mahara mō taku wā i te kōhanga reo, engari ko ētahi o ngā um, ngā mahara e noho tonu ki toku ngākau ko um, ko ngā whānau me ngā pakeke i tino tiaki i au uh, i taua wā. Um, ai, uh, ko tētahi atu hoki ko ko au anake i tērā kohanga, kare aku tuakana, aku tungāne rāna i reira i te wā i au i te kohanga reo no reira. Pai tērā ki au.
Pai tērā ki au. oh, tino pai. Nā, e te whānau, mehemea kāore koe i te mōhio ki a Te Ngāwari Wright. Um, taku tino hoa, i, i toa i a Te Ngāwari te taonga o te kai tātaki wahine toa uh, i te whakataetae o te matatini i, i tēnei tau, uh, i tāmaki nei. Nā, ā, i toa hoki i a Te Ngāwari i roto i ngā tau ngā taonga mō te kaitātaki wahine toa, ā, ā-kura mō te Rohe o Te Arawa, ā-pakeke hoki mō Te Arawa. He whakatutuki nui tēnei, ā, me uaua ka kite i tēnei āhuatanga i roto i te tangata, otirā he hua pea tēnei nā te nui o tō whānau i kaha ā, ki te whakakuhu, ki te whakarumaki i a koe ki te reo, ki ngā tikanga, me ngā āhuatanga Māori. Tēnā, ki ō whakaaro, i whai pānga rānei tō wā i te kōhanga me ō akoranga i te kōhanga reo ki, ki ēnei whakatutuki nui? Uh, oh, ai, ai, rawa atu. Um, uh, ko tētahi o ngā mea nui ki au, um, e tino whakatairanga ana e mātou, ko tōku whānau, ā, ko te reo. Ā, ā, arā, you know, i a au i te kohanga i kaha poipoihia tērā āhuatanga i roto i a mātou. Um, nō reira, ai, nui ngā mahi a te kohanga reo. Um, Ai.
I te kōhanga reo, um, e, e, e hoki maha rānau ki tētahi o wā, o wā tāua kōrero i a koe ka puta uh, te kōrero, kāore i pakurata ki a koe te kapahaka. Kāore i pakurata ki a koe te tū ki te kōrero, me au āhuatanga katoa. Nā reira, he aha ngā āhuatanga i, i mai ai koe ki ēnei mahi? Ā,
i au i te wharekura, ka timata ana au i te wharekura, i reira tupu ai taku aroha nui ki ngā mahi kapa haka. Um, kāre au i te tino mōhio he aha i pērā ai, engari i taku tau tuatahi i te wharekura, ka, uh, ka whai wāhi atu au ki te kapahaka o te puku, um, ana, ka, ka kā ngā raiti, ka taka te kapa, oh, he mahi rawe tēnei. Nō reira, ai. Um, ai, ka rei te tino mōhio nohea tērā āhuatanga, engari.
Kei te hoki mahara au ki tētahi anō kōrero i puta i a koe. Uh, ko aua kōrero tonu, uh, nā tō tāua, nā tō tātou, koroua, Ā, i a tā Tīmoti Karetu e mea ana, Kei te kapu o ō tātou ringaringa te oranga tonutanga, te matenga rānei o te reo. Nā, he aha ki a koe ētahi pea o ngā kura huna o roto i taua kōrero mō te hunga kua tawhiti ai te kaupapa o te kōhanga reo, mō te hunga kua tawhiti hoki ai te ao Māori?
Mm. Uh, oh, me pēnei pea te kōrero, um, Ko tō rātou reanga, te reanga a tā Timoti mā, ā, ko rātou, me ngā reanga i mua i a rātou, ko rātou ngā reanga i kaha whawhai, engari i tērā atu taha ko rātou hoki te reanga i patua mō te kōrero Māori. Nō reira, ko tētahi taha kāre i whāngai te reo ki ā rātou tamariki, ko tērā atu taha i kaha whawhai, i pakanga mō te reo. Ā, nō reira, Ko tētahi kurahuna pea, ā, kua tino titia ki tōku ngākau, ko te whāngai i te reo, ko te whakatō i te kākano o te reo ki ngā whakatipuranga, ki ngā whakareanga e ara mai nei, ā, engari, i te mea ko tō tāua reanga, ā, tokomaha tātou e kōrero Māori ana.
Kua, kua 40 tau te kohanga reo ināianei e pakanga ana i te pakanga nui kia whai, wā, kia whai wāhi uh, anō te tamaiti Māori ki tōna ao Māori. Heoi anō, kāore anō te pakanga kia oti, kei te mm. whawhai tonu uh, tātou te Māori i te whawhai nui. Uh, kei pōhehe te ao, ka oti i konei ngā whawhai, kua ora anō te reo. Heoi anō, He aha ō wawata nui mō te kaupapa o te kōhanga reo mō ngā tau 40 e haere ake nei? Mm.
Um, o ko tētahi kia kite i te tahuri mai o te hunga kāre anō kia tahuri mai ki tō rātou ao Māori. Uh, ki, kia kite rātou, kia hinātore rātou. kia mōhio rātou koinei te ara e tika ana mō tā rātou tamaiti Māori. Ā, āe, koirā taku tino hiahia. Ā, me, engari, you know, e haere ngātahi ana te hunga i tipu mai i roto i tō rātou ao Māori me te hunga kāre i tipu mai. Nō reira te hunga i waimarie me te hunga kāre i tino waimarie ki, tēnei, ki ēnei āhuatanga o tātou. Um, Āe, nō reira, ko taku tino hiahia kia haere ngātahi tērā hunga, um, ai, ki te anamata. me te aha, mehemea kei te uh, pirangi koe kia whai hoa pūmau o tamariki, tonoa rātou ki ngā kura, ki ngā kura Māori, ki ngā reo. Ki reira, ki reira whakatōngia te hononga Ai. whāngainga i pēnei a māua ko te ngāwari. Ai. e hononga e kore e motu ki a e hoa mā. Ā, heoi anō, ka mutu pea ngā kōrero i konei, koi noho māua ko te ngāwari ki te pahupahu mō te roanga o te pō. Kōrero. Um, e taku māraikura, e taku tino hoa, uh, e, e taku kaitātaki toa, Aue. e mihi ana ki a koe, e mihi ana ki a koe mō te noho mai uh, ki au i te pō nei, ki te kōrero me te wherawhera i ngā, i ngā kōrero, i ngā wānanga o te wā. Tēnā koe.
Kia ora. E te Manukura wahine o te motu, te ngāwari, tēnā koe. Otirā, e te whānau ko Waimarie anō tātou i te pō nei, inā rā kua tae mai tētahi tino manuhiri, he toki i te ao pāpāho, nō te rua marama ki muri, toaiaia te tohu mō te kairīpoata rangatahi o te tau 2023. Otirā, ā, kua oti i a ia te whakapoapoa i tētahi kaupapa tino hirahira, ā, ko te aukati i tū hinu waipiro, ā, e ora ai te whare tapawhā o te tangata. Nā reira, ā, kei te taniwha hikurua o Te Tai Tokerau, ā, kei taku rangatira e D'Angelo. Nau mai, haere mai, kia ora.
Tēnā koe e te tuahine, otirā, tēnā tātou kua hono mai ki tēnei pāhotanga mataora. Nāku anō te whiwhi, otirā e noho whakaiti nei au i runga i tō koutou whai whakaaro nui mai ki a au kia whai wāhi atu ki tēnei kaupapa hirahira, nā reira e mihi ana. Kia ora.
Ā, e te hoa, mō te hunga kāore i te mōhio ki a koe, otirā, ō kāwai, ko ā ngā kura, tēnā whakamārama mai, ko wai koe, nō hea hoki koe. Āe, ā, he maramara tēnei nō Muriwhenua, te hiku o te ika, ā, i tupu au ā, ki reira ki tētahi tāone iti e kīia nei ko Kaitaia, ā, i, he raukura ahau nō te kōhanga reo o Āniwaniwa, otirā, ā, he raukura anō tēnei, ā, nō te Kura Kaupapa Māori o Te Rangiāniwaniwa, ā, anō nei, ko Te Rarawa Kaiwhare taku iwi, ā, he pānga anō tāku ki ngā iwi maha puta noa, ā, i Te Huku o Te Ika.
Kia ora. Tēnā koe, me ō kāwai whakapapa, ā, me ō tini whare wānanga, ō tini whare kōrero, ā, e tika ana te kōrero, ā, mā te Kohanga Reo, mā te Kura Kaupapa Māori e ora ai te tamaiti Māori. Nā reira e mihi ana, ā, ki a koe e te tauira nui. Ā, otirā, kia kuhu pea tātou ki te kōrero mō ō mahi pāpāho, he rangatahi tonu koe. Ā, mehemea kāore te tangata e mōhio nei ki tō pakeke, e kitea ana tō rangatahi, me te aha kua oti i a koe ngā mahi nui i roto i te ao pāpāho. Nā, kōrero mai he aha ētahi o ngā tino āhuatanga kua wheakohia e koe i roto i tēnei ao, tae rawa mai ki tō toa i te Tohu Kairīpoata Rangatahi mō te tau 2023.
Āe, ā, me pono taku kōrero e te tuahine, ā, I taku putanga atu i te kura, ehara tēnei ara, otirā tēnei ao, te ao pāpāho, tētahi ao i tino ranaiore e au kia whai. Ko taku whāinga matua i te wā ka oti au i te kura, kia uru atu ki roto i te ao whakaari, erangi nā ngā pierenuku o aua wā, nā taku kore mōhio kia pēhea te uru atu, te whai hononga ki roto i tērā ao i whakamoea tērā moemoeā. Anā, i whai wāhi atu au ki Whakaata Māori i te tuatahi, i tuku ai taku CV ki a rātou, anā, i hurō rātou ki taku CV, and ko tāku i āhua ohorere nā runga i te mōhio hore rawa aku pūkenga o roto i te ao pāpāho, tekau mā iwa nahenahe taku pakeke, E Rangi, nā tā rātou tino hiahia kia kimia mō ētahi rangatahi Māori e hiahia ana, e ngākau nui ana kia takahi i tērā ara o te o te ara pāpāho, nā reira nōku te whiwhi ko ētahi o ngā wheako ko te noho ki raro i ngā rekereke o ngā tino toki o te ao pāpāho Māori pēnā i a Kereama Wright mā, a Tini Molyneux, a Piriki Taylor, Ā, nā rātou, ā, te kākano pea i whakatō ki roto i ahau, ā, kia tupu matomato tēnei raukura, ā, nō te Kura Kaupapa, otirā te Kōhanga Reo, ā, kia tino whaia i tēnei ara o te ao pāpāho. Ā, me te mea noki, he rerekē te ao pāpāho Māori ki tā te ao, ā, pāpāho auraki, he maha noa atu, ā, tā mātou, ā, pānga ki tā, ki wā mātou nei iwi, hapū, ā, nā reira me mataara, me, me tū kaha, ā, o roto nei i wā mātou nei mahi, ā, me whakarongo ki ngā kōrero, ā, ki ngā āwangawanga, ki ngā nawe, ā, o te iwi. E, tērā tētahi rerekētanga nui. Ā, ki au nei, ā, kua koni atu i te whā tau pea, ā, kua ora au i roto i ēnei o ngā momo mahi, tīmata au ki Whakaata Māori, ā, ināianei he kairīpoata au mō tēnei hōtaka e kīia nei ko Te Hui. Nā reira, he maha ngā wheako ehara i te mea ka āpiti atu ki tētahi rerenga kōrero potopoto nei, ā, erangi, ko te mea nui, kia ngana tonu, kia whai tonu i tēnei huarahi, kei reira anō ōna painga.
Kia ora. Me uaua ka kite i te rangatahi noho ahu whenua e maea ana ki te puta i te hau paenga nā reira e mihi ana ki tērā āhuatanga o au e hoa. Papai whakamutunga e hoa, mō te taha ki tō whakatau ki tēnei ao whakakore i te waipiro. Nōku e rangatahi ana, ko te tauaro kē ōku whakaaro. Nā reira, he aha i pēnei ai tō whakatau, he aha hoki ngā painga kua kitea, kua rangona e koe i tēnei o āu whakatau?
I te wā i whiwhi au i taku pūhoro, i rongo au i te rangatira o tērā o ngā whiwhinga me te hihiritanga o tērā o ngā whiwhinga e mea ana e ora ana ō tūpuna Mā te kawea atu i ērā o ngā momo mahi te whāinga i te ara, ā, kia whiwhi taku pūhoro nā reira, i taua pō rā, i te hiahia aku hoa i te mutunga mai o taku whiwhi i taku pūhoro, ā, kia peka atu ki tētahi hēti, ā, unu ai, erangi, ā, i noho āhua I noho au me te whakaaro, oh, tērā pea, me kore au e takahi atu i tērā ara. Nā taku tupu o roto nei i taua taiao me kī, o tērā ao te ao inu waipiro. I tupu mai au o roto i tērā ao nā reira ko te hiahia kia motukia e au i tērā taiao mō te reanga e haere ake nei, pērā ki taku tamaiti a Kuaka, kia mōhio ia e, kei te whai au i tēnei ara hauora, mā, mā, mā taku tauira ki a ia e, e pai tēnei ara, tērā pea ka hono ia, ka hono anō ia ki te whai i te unu waipirokore. Nā reira, he maha ngā painga, ā, te painga o te hinengaro, te ngākau, te wairua me te tinana, arā, ā, ko tāku ki te ao katoa, ā, kia whakaarohia e koutou, ā, me pēhea te motukia, ā, i ērā o ngā momo tūwhai āhuatanga, ā, ehara i te mea nā mātou te Māori, ā, i whānau mai erangi, he tāmitanga anō tērā nā iwi kē atu.
Kia ora. Āe. Nā, i runga i ērā kōrero, ā, my bro, e mihi ana kua roa te wā me te aha e tino rewa ana te ngākau, ā, i tā tāua noho tahi anō, otirā i tā tātou noho tahi, ā, kei taku rangatira e D'Angelo.
Tēnā rawa atu koe.
Tēnā koutou.
E mihi ana.